Beda kollox billi jiena minn mdu kont żgħir kont dilettant tal-arm wrestling. Mindu kelli seba' snin niftakar kelli il-parti tal-praċettu qed nagħmel abduni bil-video qed nagħmel l-arm wrestling u għed kont qed jgħid bil-libsa. U bad dejjem bqajt eh, l-iskola, eh, u ġixibar, bqajt dejjem namela ta' dak iż-żmien ta' direttant Illi kont, imbagħad qisu daqs 2014 fi kont ħadd l-ewwel competition kienet saret ġewwa San Ġiljan. U niftakar kont weġġa' dik il-għażela u ntwaqaft u għamilt erba' snin wieqaf imbagħad 2018 kienna l-ewwel waħda wara li ġejt dħalt f'dan l-isport U tqajt ma' training partner tiegħi Stefan, Mary ta' kien ħames snin ilu u bqajt bqajt fuq dan l-isport. Bdiet nitrejja ma' Stefan ma' training partner tiegħi u dak iż-żmien meta pruvajtu ma xi kont inħossi li jiena tajjeb. Għad kemm jiena weak. Fim Tifel huwa professional arm wrestler u minn dak iż-żmien 'l hawn bqajna nitrenjaw dejjem flimkien, illum il-ġurnata tlajt livelli oħra u bqajna dejjem f'dan l-isport. Iva, dika daqs sena u tliet xhur ilu kont iċċellinġjajt iċ-champion tad-dinja Božidar Simenov li huwa proprju hawnhekk f'dan fejn qegħdin f'din il-lukanda, New Form Fitness Club kien Wieħed mill-main sponsors tiegħi li kieku ma kienx u u l-lukanda d-DB San Antonio kieku ma sar xejn. Dakinhar jiena kont eċitat ħafna, irrid nara peress li kont qed norganizza kollox jiena rrid nara li kollox imur sewwa kif suppost, kelli atleti oħra li kienu qegħdin jieħdu sehem ukoll allura rrid nara li kulħadd qiegħed sejjer tajjeb. X'ġara? Ġara illi meta inti qed torganizza arm wrestling event ta' dak il-kalibru mondjali illi kien qed kien jiġi segwut minn kważi kważi d-dinja kollha għax illum il-ġurnata kulħadd jaf min jiena barra minn Malta u li ġara kien ħred ego u minflok jiena mort għall-pożizzjonijiet li dejjem immur is-soltu inftaħt u hemmhekk fejn ċarrat il-bicep mal-ewwel round. kien lanqas tgħid forsi minn dak kollu li organizzajt u minn dawk il-preparamenti kollha kieku tgħid tlift imma ħadd esperjenza ta' ħames rounds, jiena dik ma ħadtix ukoll għaliex jien mal-ewwel round kont weġġajt. Issa għaddiet sena u jisu xahrejn ehm, bħala saħħa għadni qiegħed nirkupra għadni minix b'saħħti daqs kien kont qabel, però qiegħed bħala teknika qiegħed livell aħjar milli kont għaliex issa peress li m'għandix is-saħħa li għad kelli qabel allura qed noqgħod iktar fuq it-teknika. Propju daqs qisu xahar ilu mort nikkompeti ġewwa l-Italja fejn hemmhekk kienet se ssir competition importanti ħafna għal kwalifikazzjoni għal East versus West ġewwa Istanbul. Xi tfisser? East versus West Hija waħda mill-aqwa promotions dal-ħin tal-arm wrestling illi xi ħadd minn North America jiċċellinġja lil xi ħadd mill-Ewropa għalhekk iseħħ East versus West. Issa, dan it-tournament illi mort jikkwalifikaw biss min jieħu l-ewwel. Min jieħu l-ewwel post fil-Pro Division. Jiena dħalt għaliha u ġejt l-ewwel post. Ħadt il-premju għaddejt mill-kwalifiki, issa jiena ġejt magħżul biex immur nikkompeti ġewwa Istanbul għal din il-promozzjoni mondjali. Meta tkun qed tikkompeti barra ħadd m'isma' l-ispejjeż. Għandek flights, għandek accommodations, għandek forsi l-fees li qed tikkompeti fihom, trid tiekol, trid Ifhimni, jiena qiegħed waħdi. Jiġifieri Federation tkun ħatef liema Mawsa Arm Wrestling allura jien qed nassorbi l-ispejjeż kollha waħdi. Diffiċli. To be honest jiena kkwalifikajt għal din il-kompetizzjoni importanti, East versus West. Il-fondi huma huma l-akbar, jiġifieri ħa tkun naqra diffiċli għalija biex immur nikkompeti. Għalkemm irsistejt u għamilt ħilti kollha biex jiena nikkwalifika, xorta ħa tkun ta' problema biex jiena mmur nikkompeti hemmhekk. Jiġifieri mill-Italja rnexxieli noħroġ ta' suċċess u għollejt anke isem Malta, però biex immur ġa Istanbul ħa tkun daqsxejn ta' problema jekk mhux ħa nsib għajnuna sponsoring individwali għalija.